Darba kien is-Sibt, Ġesù daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih. Billi ra b'għajnejh kif il-mistednin bdew jagħżlu l-postijiet ta' quddiem fil-mejda, qalilhom din il-parabbola. Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta' tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta' quddiem li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek u dak li jkun stiden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek, Agħti l-post lil dan! U int, imbagħad, b'regħxa ta' mistħija fuqek, ikollok tieħu l-post tal-aħħar. Għall-kuntrarju, meta tkun mistieden, mur inxteħed fil-post tal-aħħar biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek, ħabib, itla' f'post aktar il fuq. U dan ikun ta' ġieħ għalik quddiem daw kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għax kull min jitkabbar jiċċekken U min jiċċekken jitkabbar. Imbagħad qal ukoll lil dak li kien stiednu. Meta tagħti ikla jew pranzu, tistidinx lil ħbiebek jew lil ħutek jew lil qrabatek u anqas ġirien għonja Għax għandhom mnejn imbagħad jistiednu lilek huma u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għall-kuntrarju, meta tagħmel ikla, stieden il-foqra, il-magħtubin, iz-zopop u l-għomja. U hieni int, għax dan m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma jroddulek Alla meta l-ġusti jqumu għall-ħajja. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Min irid ikun l-aħħar? Ibis naturali li tixtieq ir-rispett u l-istima mingħand l-oħrajn? Il-parabbola ta' Ġesù dwar il-mistednin għall-festa tat-tieġ tikxef il-motivi tagħna ta' tfittxija għall-unur u l-pożizzjoni. Il-pożizzjoni tagħna nfusna hi ħafna drabi miksuba a skapitu tal-oħrajn. Il-parabbola ta' Ġesù tkompli ssostni t-tagħlim tal-ktieb tal-Proverbji, kapitlu 25, Versi minn sitta sa seba'. Tersaqx 'il quddiem lejn is-sultan, toqgħodx fejn joqogħdu l-kbarat, għax aħjar jgħidulek, 'Itla' 'l fuq, milli jnissluk 'l isfel quddiem il-kbarat. X'inhi l-umiltà vera, u għaliex għandna nagħmluha karatteristika li timmarkalna ħajjitna u l-azzjonijiet tagħna? L-umiltà vera mhix li ma tħossokx tajjeb dwarek innifsek, jew li jkollok opinjoni inferjuri fuqek innifsek meta mqabbla ma' tal-oħrajn. L-umiltà vera teħlisna mill-preokkupazzjoni fuqna nfusna, filwaqt li opinjoni inferjuri dwarna għandha t-tendenza li twassalna niffukaw fuqna nfusna. L-umiltà hi verità fl-għarfien tagħna nfusna u verità fl-azzjoni. Jekk inħarsu lejna nfusna fil-verità b'ġudizzju ġust, inkunu qed naraw lilna nfusna kif jarana Alla. L-umiltà teħlisna biex inkunu nistgħu nħobbu u nservu lil oħrajn, mingħajr egoiżmu għalihom infushom aktar milli biex niggwadanjaw xi ħaġa aħna. Pawlu l-appostlu jagħtina l-akbar eżempju u mudell ta' virtù fil-persuna ta' Ġesù Kristu, li tneżża' minn kollox Billi ħa n-natura tal-Qsir, ċekken lilu nnifsu billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Din insibuha fl-Ittra lill-Filippin kapitlu tnej versi minn seba' sa tmienja. Il-Mulej jagħti l-grazzja tiegħu lill-umli. Int trid tkun qaddej umli? u taqdi kif qdiena Ġesù? Mulej Ġesu, int sirt qaddej għalija biex teħlisni mit-tiranija tal-egoiżmu, tal-biża' u tas-suppervja. Għażiża Marija, xempju tal-umiltà u qaddejja qalbiena ta' Alla u tal-bnedmin, għenni inkun umli bħalek u nħobb qalb kbira lil dawk li Ibnek iridni nservi.